Y Twits, penodau 22 i 26. Y cig frain yn plymio. Newydd orffen y gwaith roedden nhw pan hedfanodd yr aderyn roli poli i mewn dan sgrechian 'Maen nhw'n nôl! Maen nhw'n dod nôl! Yn gyflym, hedfanodd yr adar yn ôl i'r dôr tŷ, rhuthrodd y mwncïoed i mewn i'w caetsh a sefyll ben i waered, yr naill ar ben y llall. Eiliad yn ddiweddarach, martsiodd Mister a Misus Twit i mewn i'r ardd, a'r ddau'n cario bob o dryll dychrynllyd yr olwg. Dwi'n falch o weld bod y mwncïod 'na'n dal i fod ben i waered, meddai Mister Twit. Maen nhw'n rhy dwp i wneud unrhyw beth arall, meddai Misus Twit. Hei, edrych ar yr holl adar eofn 'na'n dal i fyny ar y to. Gad i ni fynd i mewn a llwytho'n drilliau newydd hyfryd, ac yna fe fydd hi'n bang, bang, bang! A phastai adar i swper, mm, yum, yum. Fel roedd Mister a Misus Twit ar fin mynd i mewn i'r tŷ, plymio dwy gigfran yn isel dros eu pennau. Roedd pob aderyn yn cario brwsh paent yn ei granfanc, ac roedd glud gludiog po dros bob brwsh. Wrth i'r gigfrain wibio'n drosodd, brwshon nhw llinell o lud gludiog ar goryn pennau Mister a Misus Twit. Dim ond braidd cyffwr wnaethon nhw, ond hyd yn oed wedyn teimlodd Mister a Misus Twit rhywbeth. Huh? Ww, beth oedd hwnna? waeddodd Misus Twit. Mae rhyw aderyn ffiaidd wedi tomi ar fy mhen i! Ac ar fy mhen innau hefyd, gwaeddodd Mister Twit. Fe deimlais i fe! Fe deimlais i fe! Paid â chyffwrdd ag e! gwaeddodd Misus Twit. Fe aeth e dros dy dwylo di i gyd! Gad i ni fynd mewn a fe olchwn ni fe bant wrth y sinc. Y ddau walch brwnt, bloediodd Mister Twit. Fe fedra i eu bod nhw wedi gwneud 'na'n fwriadol, aroswch chi i mi lwytho fy nhrell. Tynnodd Misus Twit yr allwedd allan o dan y ffat y drws, lle roedd Migl Wymp wedi'n rhoi hi'n ôl yn ofalus, ac i mewn â nhw i'r tŷ. Y twits yn cael eu troi ben i waered. Beth yw hyn? Ebychodd Mister Twit wrth iddyn nhw fynd i mewn i'r ystafell fyw. Beth sydd wedi digwydd? sgrechiodd Misus Twit. Safon nhw yng nghanol y stafell gan edrych i fyny. Roedd yr holl ddodrefn, y bwrdd mawr, y cadeiriau, y soffa, y lampau, y byrddau ochr bach, y cabinet, a photeli, a gwrw ynddo fe. Yr addurniadau, y tân trydan, y carbed, roedd popeth wedi lidio ben i waered wrth y nenfwd! Roedd y llawr roedden nhw'n sefyll arno'n hollol wag, ar ben hynny, roedd e wedi cael ei beintio'n wyn i edrych fel y nenfwd. Edrych! sgrechiodd Misus Twit. Dyna'r llawr! Mae'r llawr i fyny fan'na, y nenfwd yw hwnna, rydyn ni'n sefyll ar y nenfwd! Rydyn ni'n bennu weired! ebychodd Mister Twit. Mae'n rhaid ein bod ni bennu weired! Rydyn ni'n sefyll ar y nenfwd yn edrych i lawr ar y llawr. O, help! sgrechiod Misus Twit. Help! Help! Help! Dwi'n dechrau teimlo'n banas- ben ysgafn. A finnau! A finnau! gwaeddodd Mister Twit. Dwi ddim yn hoffi hyn o gwbl. Rydyn ni ben i waered, ac mae'r gwaed i gyd yn mynd i fy mhen, sgrechiod Misus Twit. Os na wnawn ni rywbeth yn gloi, fe fydda i'n marw, yn siŵr i ti! Dwi'n gwybod, gwaeddodd Mister Twit, dwi'n gwybod beth wnawn ni. Fe safwn ni ar ein pennau. Wedyn, fe fyddwn ni'n sefyll y ffordd iawn. Felly, Safon nhw ar eu pennau, ac wrth gwrs, yr eiliad y cyffordd nhw coryn eu pennau â'r llawr, dyna'r glud gludiog, roedd y cig frain wedi'i frysio arnyn nhw rai eiliadau ynghynt yn gwneud ei waith. Roedden nhw'n sownd! Roedden nhw wedi hoelio, wedi smentio, wedi gludio'n sownd wrth estyll y llawr. Drwy grac yn y drws fe wyliodd y mwncïoed. Roedden nhw wedi neidio'n syth allan o'u caets yr eiliad oedd Mister Twit, Twit wedi ei wne mynd i mewn, a gwyliodd yr aderyn Roli Poli, a hedfanodd yr holl adar eraill i mewn ac allan i gael cip ar yr olygfa ryfeddol hon. Mwnceod yn dianc. Y noson honno, aeth Mygl-wymp a'i deulu i fyny i goedwig fawr ar ben y bryn, ac yn yr goeden dalaf ohonyn nhw i gyd, adeiladon nhw dŷ goeden gwych. Gwnaeth yr adar i gyd, yn enwedig y rhai mawr, eu brain o'r ydfrain, o'r piod, ei nithod o gwmpas y tŷ coeden fel na fyddai neb yn gallu ei weld o'r ddaear. Allwch chi ddim aros fan hyn am byth, weiddoch chi? meddai'r aderyn Roly-Poly. Pam, Lai? gofynnodd Mugglewymp. Mae'n lle hyfryd. Aroswch chi tan i'r gaeaf ddod, meddai aderyn Roly-Poly. Dydy'r mwncaeoedd ddim yn hoffi tywydd oer, ydyn nhw? Nac ydyn, wir, llefodd Migglewymp. Ydy'r gaeaf yn oer iawn, draw fan hyn? Llawer o eira a rhew, meddai aderyn Roly-Poly. Weithiau, mae hi mor oer, fe fydd aderyn yn deffro yn y bore, a'i draed wedi'i rewi wrth y ganghenen. Mae e wedi bod yn gludo arni. Beth wnawn ni felly? llefodd Migl Wymp. Fe fydd pob un o'n nheulu i'n rhewi'n gorn! Na fyddan, meddai'r aderyn Roli-Poli, oherwydd pan fydd yr dail cyntaf yn dechrau disgyn o'r coed yn yr hydref, fe allwch chi gyd hedfan adref i Affrica gyda fi. Paid â bod yn hurt, meddai Migl Wymp. All mwncaeod ddim hedfan. Fe gewch chi eistedd ar fy nghefn i, meddai yr aderyn roli-poli. Fe af fi â chi fesul un. Fe gewch chi deithio ar y jet roli-poli a fydd e ddim yn costio geiniog goch y delyn i chi. Y Twits yn crebachu. Ac i lawr yma, yn y tŷ ofnadwy, mae Mister a Misus Twit yn dal yn sownd ben i waered wrth lawr y stafell fyw. Dyfai di yw hyn i gyd, gwaeddodd Mister Twit gan gicio'i goesau yn yr awyr. Ti oedd yr un, yr hen fuwch hyll, a neidiodd o gwmpas gan weiddi, 'Rydyn ni ben i waered! Rydyn ni ben i waered! O, a ti yw'r un dwedodd y dylem ni sefyll ar ein pennau er mwyn bod y ffordd iawn, yr hen fochyn barddog! sgrechiodd Misus Twit. Nawr, ddaw ni byth yn rhydd! Byddwn i'n sownd fan hyn am byth. Efallai y bydde di'n sownd fan hyn am byth, meddai Mister Twit. Ond nid fi. Dwi'n mynd i ddianc. Dyma Mister Twit yn gwingo a strancio yn ystwyrian ac ymddynddian. Yn troi a throsi, ond doliodd y glud gludiog ef i lawr. Yr un mor dynn ag yr oedd wedi dal yr adar druan yn y goeden fawr farw. Roedd yn dal i fod mor beniweirad ag erioed yn sefyll ar ei ben. Ond dydy pennau ddim wedi gwneud i ni sefyll arnyn nhw. Os sefyd di ar dy ben am amser hir iawn, mae rhywbeth uchaf fu'n digwydd, a dyma ble cafodd Mister Twit y sioc fwyaf i gyd. Gyda chymaint o bwysau arno fe oddi uchod, dechreuodd ei ben gael ei wasgu i mewn i'w gorff, cyn hir roedd ei ben wedi diflannu'n llwyr, wedi suddo o'r golwg, ym mhlygion blasterog ei wddf tew. Dwi'n crebachu! tagodd Mister Twit. A finnau! llefodd Misus Twit. Helpa fi! Achub fi! Ffonio am feddyg! bloeddodd Mister Twit. Dwi'n dioddef a'r clefyd crebachu! Roedd e'n iawn. Ac roedd Misus Twit yn ddioddef o'r clefyd crebachu hefyd. A'r tro hwnnw, nid un ffug oedd e, y clefyd go iawn. Dechreuodd ei pen a'i chrebachu i'w gyddfau. Yna dechreuodd ei gyddfau crebachu i'w cyrff, a dechreuodd ei cyrff grebachu i'w coesau, a dechreuodd ei coesau crebachu i'w traed. Ac wythnos yn ddiweddar, a brynhawn heulog braf, daeth dyn o'r enw Fred draw i ddarllen y mesuriadedd nwy Pan atebodd neb y drws, syllodd Ffred i fewn i'r tŷ ac yno gwelodd, ar lawr y stafell fyw, dau bentwr o hen dillad, dau bar o sgidiau a ffôn gerdded. A doedd dim byd mwy ar ôl yn y byd hwn o Mister a Misus Twit. O, dyna pawb, gan gynnwys Ffred, yn gweiddi, Hwrê!